kar chhungin thlai te mai an te buh te pawh an thlawng lian ve ta hle mai pawn chu pathian zar a kan han fe ve leh thei hlauh mai a hlawm awm hle mai ruah tute lo tla a buh leh thlai te lo thlang a. Chu te hmel han hmuh te pawh chiah ang awm a tuihna hei kan buh kan lo thlang zawk tawh mai ang lo pahnih kan nei vangin kan han hmu leh thei a hei buh te pawh lo to tha tawh khawp mai a lawmawm hle mai helai hi buh pan kan tuhna ve tho kha a ni a. an ṭam te pawh a lo par nasa tawh khawp mai a khawtlang thil dang avangin video te khan an upload teh theih lo lawk a hun engemaw chen te khan ve deuh vang vang a hei vawin miah khan lo ṭan leh thei te hi a lo awm khawp mai a thlir tute pawh in mihriat thim te kan ngen a. chuan enge chuan theih chen chen kan han fang kual leng a lo lama kal ve thei lo te kum upa lampang te heng kan thing tlang lo neih dan kalphung te leh kan hmuh tur leh thlai chhin te. Pu Chak tak tak te kan awm thin avang hian theihtawp te kan han chhuah zo a zel a, mahse duhthuk te a sam lo thin a, kan video te leh kan thawngkam te amaherawhchu chu channel te kan video te min lo en sak ve hram hram thin avang te pawh hian lawmthu a hmasa in kan sawi duh bawk a ni. Hmeichhia chawlh na lampang kan lo chungkai leh ta der mai a. Helai hi kan lo kan naute lo kuri te lo ve kha a ni a hemi hi tu pawh a to tha ve khawp mai a thil lian tawh a tichuan heng lam hi mahni te ho te leh keimahni te. Kan lo thlang zawk kha an rawn inzel a lam hi lo hi duhthusam sam lo khawp mai a chaw kan ri te mizo tihna te hmuh tur tawh thlap tawh mai a heng kan chung lampang pununga te lo te purunzika te lo te eh helai te pawh hmuh hmel hmuh tur a lo awm chawh ve tan ta a kan ri te. Chu chu ti mite lo nia Salai Saw Ralna tang pawn buh tuh buh pawh a lang sa tan a hmuh dawm tan ta khawp mai a buh tuh te hi thu samin a la sur lo a. Tichuan chuan heng kan thlai te kan buh te bik takin ruahtui an lam a mawh khawp mai a. Ka rawn sur zel tur a pawh ngai la a chang e. Helai hi purem ate lo kawng thlang kha a ni a hei. An lo dal ho mial mial mai a. Thil hmun nge an in thlawh a ni. vawimim pawh tha khawp mai kung te pawh sang tawh a kan lo chak zawk kan thleng chho a hei kan buh tu pawh lo ziam ve tawh khawp mai a. tlema lu lampang hi kan tho mek a khi buai leh a nu an lo feh a vawinia helai hi hei hruih zawl kha nia. buh hi a zing a ti mai thei a a marh chu a nihkhen a ahh a beh awl a phun tur sap daini kan han tur zing deuh bik a helai mi hi chu chuan heng lai hi thlawh nghah nupui hi kan thaw ve mek a kan la thlawh tur kan la ngah a keini hi. eh kan lo thlang zawk kan han tho zo tawh a tichuan lo chhak zawk economy hi kan thlawm ve mek bawk a ni buh hi la teh a a then hi to tha lo ve deuh te awm ve nual a ah a biawl an tih ang chi te kha khi a chung lamah te khian-- awm ve nual a ni lo neitu te kan tul chho tan mek zel a nupui kan la chho tan a then chuan an zo tawh nghe nghe a ni kan buh te chu ti lutuk in a la hmuhnawm lo va. ruahtui te hi duhthusam a la ta lo a chawmtu tur ruahtui te an tla chho zel ang a chungah chuan buh te pawh an lo thang lian ve zel bawk ang a pu zarte te lo an thleng chho hlawl mai a hei thlam a lei nuam khawp mai a thlam hi kumin ah--

Pathian te ho an lo bung mek a. An lo pawh ala awl khawp mai. Tunah an thlam chhung ka han luhchilh ve chhin anga thlam a saluam a, a saliam bawk a.

Nuam khawp mai a ni kum a thlam nge a lian anga a kumin a thlam kumin hi a lian a len hmel zawk deuh hlek a he lamah hian hei varanda rawphelh a hmang bawk a he nuam dup dup khawp mai tichuan hei an buh to hi a tha khawp mai bawk a. to tha khawp mai a heng duh pawh a hmuh a nuam tawh khawp mai a. Hi ta hi khi sangpuite ho u nghaktu te u thiang te ho an lo bung mek a u thiang u thiang helam helam aw bye bye rawh le umm.

he lamah hian mi te an awm bawk a eng hawzong tah te an lo phun a an lo tuh a. balhla ten phun a hei in buh to hi va tha ve a an tam lah chu an han nei hnem em em mai bawk a. Hu ta khup hi sang zuali pawh alo feh anih khuh eeii mipuiin an ṭan ilo laksa kha a nuamawm khawp mai a kumin kan lo lam a ṭha vak lo va.

Hei parent pawh a tha khrem e. I la nghal lo mi an tam chu. I la nghal a ka rawn chho leh dawn. A tlem e ti em. Tin nang a. Chuan nge kha kha. Ka thlai phun tur. Nge. Nge bakua te samchawk hmarchapui. eh hei i hmarcha pui te pawh tha khawp mai a. Helai hi thlai hian a ngaih bik ngei a ni, neh a neihtu te hian in zir--

Heng lampang hi humanrawn te buh a nia heng an ni pawh to tha khawp mai a hmuh nawm tawh khawp mai.

na tho zo lo deuh a. Helai kawng chak hi puar lal ni ang te lo a ni a, kan han tlawh leh zuai ang a thlam pawh an nei nawm hmel khawp mai a khi. hei hi an buh to a ni a to pawh a siam viau a to lo te pawh a awm ve zauh zauh bawk a. Kan buh to he lampang hi ziaawm ah to pawh tha viau mai a heng pawh a. changkha an thlam hnuai pawh an tam a tam khawp mai a hei an tam chi hi an tibua nge ni tih tur khawpin hei an thlam hnuai ah hian an tam hi khat luk mai a ni tam kawr tih te tam pui te. Eee hei a ngap in a ngap a ni hei hian thlam a ni a ni kum an thlam nge nuam a kum in thlam te pawh kan en ang a kan lut chin ang a in zir ka mi a. Dik lo maw? Neih ka pawh nuam viau e. An tam an ngah khawp mai a. Heta tang hian an theh nghe maw tih tur khawp khuan khu. Hmm thlam thlangah hian an tam an ngah a ni. Ah saw lamah sawn an bung maw? Hmm saw lamah sawn an tho a. Kan va en chhin leng a. Saw lam ral saw ka pi semi ta lo kha ni a pu Lungmuala te pu Hranglawta te ten khitah pu Mapuia te pu Sevela te ho lo kha ni a he lam an bunna lamah hian kan phei leng a umm an ṭam pawh an theh ṭha khawp mai a hei. a bit hian a bit tlat mai a ni helam ah hian sawh thleng an ling ni awm tak a ni a hei a then chu chawr tana sawhthing chawr. he lamah hian kan pheng a imm saw lai saw an lo bung a nih saw heta hi neitupa in an ṭam alo la mek a an ṭam pawn ngah khawp mai. hei pu a ral ni ang ate hian an ṭam hmun dik tak an lo siam a a lah hian kawng aṭanga hian an ṭam hi-- an theh nasa hle a ni tih i pawh a hriat a sam leh ka atang pawn an theh a ni tih te kha a hriat nasa khawp mai a. helai hi sawhthing hmun a ni inhlo mi sawhthing hmun hi hei a va chawr sang tawh ve. a chawr tha tawh khawp mai hei chaw thiang pawh a. Tin an ṭam hi an suat nasa tawh a mahse an suat hmeh thlawt lo a ni e puni te hian. an thahnem ngai lutuk hian an lo theh uar deuh ngei a ni hei tihian an suat nasa tawh a suat hma bak an la ngah hle a ni. umm hei vawinia puni a lo ah hian mamawni te tei te zari te aw hetah siamtui leh te hruai te an ni a a lei tupa pawn thingpui a hlui tha viau ni tur a ni a chawm hneh viau ni tur a ni hei a bel nen a inchhawp rap a. zui chak tawh em chuan tunah hian enge nupui a mi in thlawh in chho zo dawn tawh em bunbun in tho tawh em aw kan tho zo tawh.

Hei thlai chiak lah chu a tam em em mai sia do thlawh fimkhur pawh ngai khawp mai heng hi sam tawk chiak a nia bawkbawn te car ah hmarcha chiak a awm bawk a.

an ṭam tih loh chu a hla a la har em em lo deuh a nih hi an ṭam hi har a hlo har i thing pha ve a thlin a tam na lamah chuan. mau hmuh te kan zo pawh lo tel a hei eng nge nangmahni lo intho zo tawh a mi?

Kawng thlang lampang lo pawh hei a hmun ah pawh kan la fang hman lo va khu lai khu khu sang buai te thlam a nia eng nge zam tir a tum ni a zam na tur siam dul mai a tin a bula khu piang te in thlam. sa mek bawk a helai kawng thlang lampang pawh a thlai lei bawk a thlai te pawh an nei tha tur ah pawh han ngai ila tha nge chuan her hi ruahtah te pa pa pawh an rawn haw chho a enge an tih ni. Helai kawng chak hun an pui telo lamah ka han chho peng chho leh lawk ang a hei an mai an te pawh a lo tha tawh khawp mai a. chuan hei upa te hi a man in a lo bung kur kur a hei buh to pawh va siam ve upa te hi helai chho hi a lo to tha lo va aw hei thlawh tur in a nei nual ve thung maw.

Hei buh to hi eng nge hmuh dan le. Umm a then lai hi chu tha khawp mai a a then lai hi chu thawl ve deuh a ni thawl lai deuh te leh to tha deuh dai te pawh a awm ve lo a ni.

thlam punipuite thlam a ni a chuan hei thlam kawtah hi buh an lo pui bawk a pui hi a tha khawp mai a engai maw buh biawl ah te phun tur a lo awm remchang thin a a tha khawp mai. hei a buh chi kut dan hi awmze nei deuh nat kut ni awm tak a ni a bel chiang lawk anga a piah ber hi em ni awm tak a ni a a lai hi en-- a piah hi ef e pu nunpui a buh thikû hi a awm zia nei ni mnf a mnf hle mai hahaha ti hi lai hi thingbûl nghengin a châwl a ani hi thawk rim hlauh hlauh ṭhin khawp mai a nithin feh hruai ngai bawk a. Zan khi tak hi a tha khawk hi pi thawmi pawh a hlo tho chau a lo chawl bawk a a ni thlang pa nen hian a in di deuh ngei mawni ni chu aw. Ral atangin kawng thlang lampang lo te kan han thlir kir leh a. buh leh thlai te lo thang lian zel an hmuh te pawh a nuam tan tawh khawp mai a chutih lai chuan kan lo nei dan te kan lo that dan te a lei a a leilungah te pawh a inang tlang lem lo va.

Thil a hai le Kan chho zel a helai hi punun punun sang te lo ania hei nupui la thlo lo hian ni awm a tu pawh ka ziah awm ve tho mai hei.

Kawn ka thleng chho va, kawn zawl he lampang hi em chhuah lampang lo hi buh tur hnu hi kan la fang miah lo va. Mahra chu vawiin a chuang zawng zawng te kan fawng hman dawn lo va, ni dangah la fawng leh zel turah pawh tlai la thang ri ri khilaiah hian kan lo chhak zawk a pan chho dawn a, a chhungte an feh a.

mai hi kan lo kan bawh hmun kha a ni a thleng chho tep tawh a ni hei chuan el hlama to nge phun chiah chu ka hre lo a.

Aw eng chen nge lung le mah ten ka lo tuar ang Nau ang tlei ka sual lo Chuti khan vawinia atan chuan kan be deuh te pawh kan lo duh tawk hrih leh phawt ang a, lo zawng zawng te kan pang kim hman lo a, chu zawng khan a lo zau a, midang an te pawh. Kan la fang khua leh zel tur a pawh nga ila kan dam anga tawp kan chhuah zel tur a pawh nga ila tha nge thlir turte insa vaiin hmang tha leh hlek u